Үтүө күнүнэн күндү алааспыт олохтоохторо. Бүгүн эмиэ юбилейнай үтүөкэн күн үүннэ биһи дьыссаат лэһиттэригэр. Биһиги дьыссааппыт 1906 сыллаахха тэриллибитэ. Ону сэбиэдиссэйинэн эдэркээн Нина Пантелеймоновна Иванова медучилищены бүтэрэн баран ананан үлэлии киирбитэ. Билигин ити кыайыы полосата турар сиригэр оччолорго эргэ кулууп тутуллан турар этэ оолону реставрациялаан оҥорон дьааһыла сааттын оҥорбуттара. Манна үксүн холкуостаахтар оҕолоро киирбиттэрэ инньэ гынан өрөбүлэ да оһуох, өллүбүккэ тарҕаспакка ыйый-дыы хонон сылдьаллар этэ. Бу десантка сааһынан тутулуга уһук кыра доҕолор, улахан доҕолор бары биир группанан сылдьан, ол иһин дьаабыла саат диэн ааттаммыта. Манна ол кэнниттэн аҕыйах сыл буолан баран Евдокия Сокольникова диэн Чөркөөхтөн төрүттээх анал үөрэхтээх кыыс кэлэн группалары тэрийэн дьэ саҥалыы десант тэриллэн барбыта. Ол кэнниттэн Аполлина Прокопьевна Иванова, Аккустина Петровна Кулачикова, Надежда Николаевна Борщакова, Людмила Гуировна Сапронова үтүө суобастаахтык бу детсад сайдыытыгар уонна тэрээһинигэр үлэлээн ааспыттара. Ити бастакы аһыллыбыт детсадтар Хотурууларыгар Анна Панасьевна Сивцева диэн үтүөкэннээх үлэһит дьүөдьэ бэйэтин эмиэ сэмэй кылаатын уурсубута, туох даҕаны оҕолорго аныгылыы тииптээх ороннору, ыскамыайкалары, кабиналары, олоппостору нэһилиэккэ биллэр уус Хочос Уйбаан диэн Балдыкума Пиван Ефимович диэн киһи биригээдэтэ оҥортообуттара. Ол оҥоһуктар өргө дылы биһи ити сааппытыгар малтал буолан сылдьыбыттара. Биһиги, биһиги дьыссаапка түүнэн сайдан бион миэстэлээх улууска биллэр улахан дьыссааттартан биирдэстэрэ, аныгылыы тииптээх дьыссааттаах дьиэ тутуллан аныгы методтарынан оҕолору үчүгэй баайдык иитэн үөрэтэ үлэлии олорор билиҥҥи коллектив. Онно бу биһиги туйаары уһуйааммытыгар бэйэлэрин сөмей кылааттарын киллэрсэн үлэлээбит ирониялары ахтан аатыахпын баҕарабын. Елена Рыбиевна Васильева, Мария Ильинична Григорьева, Екатерина Терентьевна Халыева, Мария Гавриловна Беркина, элбэх оҕолоох ийэлэр Анна Степановна Старостина, Екатерина Михайловна Сокольникова, Елена Семеновна Кулачикова онтон да тыттар үтүө суобастаахтык үлэлээн ааспыттара. Республика бастыгынан ийэҕэ махтал бэлиэ хаһаайкатан Тамис Павна Михайлова тэриллибит уһуйааҥҥа бастакы иитээччилэртэн биирдэстэрэ өр сылларга үтүө суобастаахтаахтык оҕо иититигэр үлэлээн төрөппүттэр уонна оҕолор ытык махталларын ылбыта. Биһигинньэ диэн туран бу бэйэбит коллективпытын итиитик үстүҥҥэ көрсө төгүл республикаҕа оҕо тэрилтэтэ тэриллибитэ сүүс сылынан ана юбилейнай бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит уонна нэһилиэкпитигэр, улууска, республикаҕа кэриэтэ бастакынан аһыллыбыт күлэй, э, күбэй фольклорнай ансаамбылы тэриллибит 35 сылынан эмиэ истин итии эҕэрдэбитин тиэрдэбит. Анна Николаевна Канаева баҕа санаатынан тэрийэн бу үлэһиттэри түмэн, кыра оҕолору кытта хомуйан, оскуола оҕолоругар кытта кружок тэрийэн, үчүгэйкээн бэйэлээх күбэй фольклорный ансамбл билиҥҥээҥҥэ да ситиһиилээхтик үлэлээн, бэйэтин иһинэн өссө хомус музейа тэрийэн үлэлэппитэ билигин республика таһыддьар дьоннор бары ыалдьыттар биһи бу десантпытын бары сэҥээрэ көрөллөр, истиҥник саныыллар. Дьоллоох Дьокуускай куораттан долгуйар кииниттэн, Чычымахтан төрүттээх түмсүү аатыттан Чычымахтааҕы Туйаара оҕо уһуйаанын коллективын, үтүө үлэһиттэрин эһигини сүүс сыллаах үбүлүөйгүтүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибит. Бу күн сиригэр төрөөн, төлүһүйэн, оҕо буолан үүнэр сайдар, улаатар кэммитигэр, аан бастаан алааспытыгар уһуйааҥҥа киирэр кэммитигэр ийэлии сылаас сыһыаҥҥытын билбэтэх киһи аҕыйах буолуо. Билиҥҥи кэмҥэ өрөспүүбүлүкэ араас мундуктарыгар олоҕу уһанса сылдьан эһиэхэ махтана саныыр, алаастарын аатын үрдүктүк тута сылдьаллара, дьоһун дьон буолбуттара эһиги сүҥкэн кылаакыт буоларын өйдүүбүт. Оччотооҕу оҕолор төрөппүттэрэ холкуос, сопхуос ыарахан үлэтигэр, өрөбүлү да аахсыбакка круглосуточно үлэлиир кэмигэр Кини уһуйаан үлэһиттэри сүҥкэн оруоллааххыт, оҕо саас санаатыгар сүдү өйдөбүлү хаалларбыт, улахан эппиэтинэстээх үлэҕит иһин бука бары сүгүрүйэбит, хас биирдии игитигэр ахсаабат махталбытын тиэрдэбит, дьоллоох буолун, умнуллубат оҕо сааспыт биһигэ, Туйаара уһуйаан коллектива. Билигин биһи бэйэбин олохтоох кыыспыт Валентина Ивановна Кулачкова суруйбут Күбэйдэргэ уонна Туяра уһуйааҥҥа анаабыт хоһоонун истэргитигэр истиҥ, сэргээҥ. Туяра эн ааттыҥ да кэрэҕин. Төрөөбүт түөлбэбит киэҥ туттар, алааспыт бастакы ыллыга, тиэргэннэр ойуулуур сууллара. Биһиги олохтуун билсиби бастакы хардыыбыт хааллаҕа, эһиги сылаастык бүөбэйдээн, элбэххэ үөрэтэн, хаамтаран, аартыкка сирдээбит аналгыт, истиҥник, чугастык иҥтэҕэ. Эрэллээх илиигит сылааһа Өрүүтүн арчылаан эттэҕэ Биһиктэн арахсан эрэллээх илигэ Ийэлии бүөбэйдээн тоһуйан ылаҥҥыт Кырачаан дьоннору кэрэҥҥит, истэҥҥит Олохпут суолугар сирдээбит уһуйаан Төһөлөөх кэнчээри куорсунун анньынан Бигэтик үктэнэн сырдыгы батыһан Алааһы ааттатар дьон буола сылдьаллар ханнык да уустугу туоруурга кытаанах санаалаах ыччаты иитэҥҥит сахабыт дэтэргэ бэлэмнээн эрдэххит истиҥник махтанан эҕэрдэ ыыталлар сылаастык көрсөллөр билигин даҕаны төһө да сааһыран истэхпит аайытын Сайда тур тапталлаах оҕо саас биһигэ. Өссө да көлүөнэнэн долгуннуу эбиллэ. Саҥалыы олоҕу биир тэҥник тутуһан. Сахабыт норуотун тустара туруохтун. Күндү алааспыт дьонноро, Туйаара уһуйаан, Күбэй түмсүү коллективтара өрөгөйдөөх бүрүөйгүтүнэн эҕэрдэлээн туран эһиги сыралаах үлэҕитигэр бараммат махтал тылларын ыытабыт. Оҕо саастан саҕаланар олох тулхадыйбат тускулаах, бастакы акылаатын уурбут күндү дьоммут, олох араас эриирдэрин туораан, энчирээбэт эрэллээх көлүөнэлэри иитэн таһаарбыт үтүөнү эрэ иҥэрбит үлэҕитинэн киэн туттабыт. сүгүрүйэбит. Өссө даҕаны аныгы олох сайдыытынан тэҥҥэ хаамсан, үлэҕэ, үөрэххэ ситиһиилээх, олоххо бэлэм ыччаттары иитэн алааспыт аатын ааттатыахтара диэн эрэнэбит. Тус олоххутугар дьолу-саргыны баҕарабыт. Ситиһии үрдүк чыпчаалын дабайан, инники кэскилбит, бигэ тирэхпит буоларын ситиһиэхтэрэ диэн эрэнэбит. Дууһабыт кылыннарыннык долгута бигир хомус тыаһа, дойдум кэрэ көстүүтүн долгуйа устар кыыс Амманы, дэлэй чэчиктээх хочону, дьырылыы туйаарар чыычааҕы, бу баардыы харахха көстөрдүү туойаҕын Эн, быыкаайык хомусчаан, бары дьонуҥ сүрэҕэрэ сүппэттик, дьикти абылаҥгар кустардын, иҥэрдиҥ бу кэрэйэйини. Убастыллаах Анна Николаевна, төрүттээбит хомус түмсүүҥ өссө да бараммат кэнчээрилэннин. Уһуйбут-такайбыт оҕолоруҥ истиҥ сыһаннарынан уттанан үрдүү үүнэ сайда туруҥ ситиһии эрэ сиэттистин эһиги дьүрүлүүр хомускут көмүс дорҕооно сүрэҕи сылаанньыта кэрэни сырдыгы саҕа туруохтун дойдулаахтарым туйаара уһуйаан бары үлэһиттэрэ эһигини үөрэ анньына саастаах оҕолор тэрилтэлэрэ тэриллибитэ сүүс сыллаах үбүлүөйүнэн уонна барыбыт киэн туттар күбэй ансаамбыл тэриллибитэ отут биэс сылынан аныгы үйэ буолан куйаар ситиминэн истиҥ эҕэрдэбин ыытарбын көҥүллээн чахчы да биһиги алааспыт туйаары уйаанын үлэһиттэрэ биир иллээх дьиэ кэргэн курдук өрүүтүн ис сүрэххититтэн кыһаллан үлэҕитигэр саҥаттан саҥа сүүрээннэри киллэрэн үлэлии сылдьаргытын истэбит билэбит киэн туттабыт Эһиги хас биирдии итиллээччигитигэр маҥнайгы итии илиигитин ууммут, эйэҕэс мичээргитин бэлэхтээбит, элбэххэ үөрэппит, кэрэҕэ билиигэ угуйбут, киэҥ олоххо тахсалларын бастакы кылааты уурбут маҥнайгы учууталлара буоллаххыт. Онно бу отут биэс сыл быһа үлэлээбит улууска эрэ буолбакка республикаҕа тиийэ биллэр Анна Николаевна Канаева салайааччылаах уһуйааҥҥыт үлэһиттэрэ күбэй, кыва, күбэй ансаамбыл бары үлэһиттэрэ биллэн турар иһирэх ийэ тылы иҥэриигэ саха төрүт үгэстигэр үгэстэригэр уһуйууга тирэх, күүс-көмө, холобур буола сырыттахтара. Ол сыралаах олоҕор түмүгэр эргиччи такыллыбыт чычымахпыт үгүс көлүөнэ ыччаттара үтүө дьон буолан дойдуларын туһугар үлэлии-хамсыы сырыттахтара. Ол иһин эһиэхэ барҕа махтал Урут Айхал буолуохтун. Улаханнаахтарбын сүгүрүүбүн, тиэрдэбин, убайым Иван Иванович уонна быраатым Роман Иванович Беркиннэр үгүс ахсааннаах оҕолорун, сиэннэрин ииппиккитигэр, дьоллоох оҕо сааһы бэлэхтээбиккитигэр уонна эйиэхэ үлэлээбит саҥаһым Мария Гаврилевна сырдык аатын умнубаккытыгар үйэтитэргитигэр. Салгыы сайда туруҥ, үгүс итиилэрдээх, тус бэйэҕит доруобай, дьоллоох буолуҥ. Күндү алааһым олохтоохторо, түгэнинэн туһанан кэлэр сыллааҕы нэһилиэкпит сүүс сыллаах үбүлүөйүн баһылыккыт тула түмсэн эрдэттэн бэлэмнэнэн, үрдүк тэрээһиннээхтик, үгүс ситиһиилэрдээх, умнулуоттук бэлиэтииргитигэр баҕарабын. Бука барытыгар доруобуйаны, дьолу, соргуну баҕарабын. Уруй Туйаара уйааҥҥа!